Үтүө күннэн убаастабыллаах биир дойдулаахтарбыт, нэһилиэкпит ыалдьыттара. Быйыл Нөөрүктэй нэһилиэгэ төрүтэмтэ үс сүүс сылыгар, Павловскай сэлиэнтэ сүүс сэттэ уон сылыгар нэһилиэк остуоруйатын сылынан биллэриллибитинэн сибээстээн, Бүгүн Нөрүктэйбит нэһилиэгин историятын сырдатар стенда арыллыытын үөрүүлээх күн өйүннэ. Нөрүктэй нэһилиэгин историята сурукка киирэринэн уон сэттис үйэттэн ахтыллар. Ол курдук бу сирдэргэ аан маҥнайгынан Байкал күөл эҥэриттэн көс дьон олохсуйан, онтон салгыы өрүс сүнньүтүнэн көһөн тэнийбиттэр диэн сабаҕалааһын баар эбит. Онтон Павлскай дэриэбинэтэ үөскээһинэ Саха сиригэр Лена өрүһү батыһа кэлэр Иркутскай, Дьокуускай уонна Илин диэки хайалары тайҕаны туоран Дьокуускай Охотскай куораттары сибээстиир государственнай суолталаах суолу хааччыйыынан уонна Саха сиригэр бастакы сир оҥоһуутунан киэҥник дьарыктаныы, бурдугу, оҕуруот астарын аһыыны кытары сибээстээх. Дьокуускай айан трассатын бастакы станцията Павлов диэн араспаанньалаах казак чиновнигар Нөөрүктэйи сирэ бэриллэн, тыһыынча аҕыс сүүс биэһин сыллаахха Павловскай сэлиэнньэтэ олохсуйбут уонна Павлов чиновник араспаанньатынан ааттаммыт диэн сабаҕалааһын баар эбит. Билигин Нөөрүктэнэ нэһилиэгэ Илин эҥэр Мэҥэ Хаҥалас сайдыытыгар тус кылааттаах социальнай-экономическай, стратегическай сайдыы суолун батыһар инникитигэр эрэллээх нэһилиэк буолар. Инньэ диэн туран тылы биэрэбит Нөөрүктэнэ нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгар Николай Гаврилевич Петровка. Үтүө күнүнэн бастылылаах нэһилиэкпит бара олохтоохторо Бары билэргит курдук, быйыл икки төгүл дьөгүрбэ ыһыл биһиги нэһиликпит үс сүүс сыллаах өнөбүлдээх үбүлүөйүн бэлиэтиир. Ол курдук ааспыт сылга хамыһыйа тэриллэн, бу сыл устата үлэлээн-хамнаан тэрээһиннэри, туох буолар мероприятиялары барыларын былааннаан тэрийэн, оттон куйаар ситимин нөҥүө бу тэрээһиннэрбит буола тураллар. Ол курдук бүгүн оттон бу нэһилиэкпитигэр нэһилиэк историятын кэпсиир, кэрэһилиир стендэ арыллыыта буолла. Онон оттон мин нэһилиэк дьаһалтатын аатыттан бу стендэр арыллыбытынан нэһилиэк бары олохтоохторун итиитии сиэнники эҕэрдэлиибин уонна оттон бу хамыһыйа силиэттэрин бары стендэ тахсарыгар үлэлэспит дьоммутун-сэргэбитин дьоммутугар сэргэбитигэр махталбын биллэрэбин онно этиэхпит этэ бу стендэбит отто нэһилиэк үс сүүс сыллаах историятын кэпсиир биһиги ытык кырдьаҕаспыт капитанов михаил игоревич проегинан оҥоһулунна манна бу стендэ оҥоһуллуутугар нэһилиэкпит тэлтэлэрин үлэһиттэрэ нэһилиэктэрэ сүүссэннаһа нэһилиэк олохтоохторо барытта үрдээх актыыбынай кыттыыны ыллылар Уоннаттан бу стендэбит нэһилиэк историятын кэпсиир эдэр ыччакка кэскилбитигэр бу нэһилиэк үс сүүс сылынан бэлэх буут. Нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ ыччаттара оҕолорбут бу нэһилиэкпит бай историятын билиэхтэрин көрүөхтэрин наада диэн сыыллаах-соруктаах бу оскуолаҕа барар аллея кытыытыгар бу нэһилиэкпитин стендэтин туруордубут. Онон бу стендэбит биһиги нэһиликпит оҕолорун, ыччаттары нэһилиэк туһунан умнубаттарыгар, нэһилиэктэрин историяларын билэллэригэр аналлаах буолар. Өссө төгүрүк барыытыгар эҕэрдэ. Тыл бэриллэр Нөртэй нэһилиэгин депутаттарын сэбиэтин председателигэр Прокопий Егорович Макаровка. Күндү нэһилиэкпит олохтоохторо, үтүө-мааны ветераннарбыт, эһигини быйылгы бу юбилейдаах сылынан итиитик истинник Нөртэй нэһилиэгин депутаттарын Сэбиэтин аатыттан Аҕардэлибитин көҥүллээн, кырдьык даҕаны бу ааһан эрэр сыл элбэх юбилейдаах сыл. Биһи нэһилиэкпит тэриллибитэ сүүс сыла, Павловскай бөһүөлэгэ тэриллибитэ сүүс сэттэ уон сыла, орто оскуолабыт төрүттэммитэ сүүс төрдөн биэс сыла, уоннаттан бу олохтоох ааҕар балаҕан аһыллыбыта сүүс сыла, биэһин сыллаахха библиотекаҕа кубулуйан Нөөрүктэйи библиотеката буолбута Сэттион сыла уонна модельнай библиотека буолбута уон сылынан итиитик истинник өссө түгүлэҕин дэлийбитик көҥүллээн. Уонна бу бүгүн үөрүүлээх быһыыга-майгыга бу экспозиция аһыллаары турар, кэннибэр турар. Кырдьык бу биһиги краевед учууталбыт, үтүөлээх учуутал, биһиги нэһилиэкпит, Бүтэйдээх нэһилиэгин бочуоттаах гражданина, Мэхэ Хаҥалас улууһун бочуоттаах гражданина Михаил Егорович Капитонов кини идеятынан оҥоһуллубут бу проект олоххо киирбитинэн биһиги үөрэбит уонна Томбуо проекка үлэлэспит нэһилиэк библиотекатын, биһиги культурабыт үлэһиттэрин бу манна үчүгдүк сыраларын биэрэннэр, үлэлэһэннэр, хамсааннар бу проект ситиллэр, хотуллан, бу олохтоох миэстэтин булан, бу тутуллубут Эһи нэһилиэк дьоно бары тутуспут бу аллеябытыгар, бу суолбутугар, кытыытыгар кэлэн бу туттурбута олох үчүгэй. Үс, үс проект курдук, мин көрдөхпүнэ, былыргыта, билиҥҥитэ уонна уларытыа тутуу кэмнэрэ барта киирбиттэр. Онуттан сайын кэлэҥҥит сынньана хаама сылдьаҥҥыт маны көрөн ааһаргытыгар уонна биһи эдэр көлүөнэ ыччаттарбыт бу нэһилиэктэрин историятын билэллэригэр өссө көмө булуо диэн кырдьык историятын бэйэтин нэһилиэгин историятын билэр оҕо үүнэн таҕыстаҕына кини хаһан баҕарар дойдутун сэргэтин наар саныы уонна киэн тутта сылдьарыгар бу наһаа үчүгэй бу туох экспозиция оҥоһулунна диэммин сыаналыыбын онуоттан эһиэхэ баҕарабын чэгиэн-чэбдик доруобуйаны төһө да ыарахан бу олохпутугар ыарыылар кэлбиттэрин да иһин биһи олохпут салҕанан бара турар Доруобай буолун, дьоҥҥут сэргэҕит туруктаах буоллуннар, барыгытыгар үтүөнү, кэрэни баҕарабын. Стенда кэлэр кэнчээри ыччаттарбытыгар, билигин үлэлээн олорор орто саастаах дьоммутугар-сэргэбитигэр история кэрэһитэ, ытык кырдьаҕастарбытыгар өйдөбүнньүк буолар бэлэх буолуо диэн эрэнэбит. Бу стендалары икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха ППМИ программатыгар киирсэн, Киин паарка аллеятыгар, нэһилиэкпит олохтоохторугар, оҕолорбутугар ананан оҥоһуллубут тротуарнай билиитэлэри кэрийэ хааман иһэн көрүөххүтүн, нэһилиэкпит историятын үөрэтиэххитин сөп. Үүнэр көлүөнэ дьоммут-сэргэбит үтүө үгэстэригэр сүгүрүйэн, кинилэр ситиспит үрдүк үрдэллэрин салгыы сайыннара элбэтэ туруоҕун. Уруй-айхал буоллун, остуоруйаны олохтуур тыа дьонугар! Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэрии сылларыгар тылга үлэнэн кыайыыны аҕалсыбыт ытык дьоммутугар ахтан-санаан ааһар биһиги ытык иэстээхпит. Фронтан тэйиччи сытар ыраах Саха сирин дьоно-сэргэтэ килбиэннээх үлэтинэн кыайыыны уһансыбыта. Оччотооҕу көлүөнэ бары биир киһи курдук турунан, сэрии кэннинээҕи ыарахаттары санныгар сүгэн, эйэлээх олоҕу тутуспута. Үтүө күнүнэн Нөөрүктээйи нэһилиэгин олохтоохторо. Бүгүн биһиги Нөөрүктээйилэр тыылга Улуу Кыайыны уһансыбыттара диэн бу буруолуу сылдьар сабыс-саҥа кинигэ илик туһунан кэпсэтээри эһигини кытта көрсөбүт. Бу кинигэни Нөрүктэйин нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии дьаһалтата үбүлээн таһаарда. Кинигэ автора Михаил Егорович Капитонов. Бу ытык киһибит туһунан биһиги бу кинигэни кэпсэтэрбитигэр бүгүн кинини ахтан-санаан ааһыахпытын баҕарабыт. Бүгүн мин аттыбар кэлэн олороор бу кинигэни кытта үлэлэспит Далбар Хотун Айылгы норуот айымньытын киинин директора Виктория Васильевна Николаева. Дьэ, Виктория Васильевна баһаалыста бу кинигэ кытта хайдах үлэлэстигитий, туох сыалтан бу кинигэ тахсыбытын туһунан биһиги көрөөччүлэр билэр баһаалыста сырдатын эрэ. Ханнык баҕарар нэһилиэк бөлүһүөк дьонноох, Уна сир түнүктэрэ ыты кырдьаҕастаах бололлор. Ол курдук отту биһин нэһилиэкпит ыты кырдьаҕаһа тугусуттар киһибит Михаил Егорович Капитонов бу историк краевед биһиэхэ бу нэһилиэкпит историятын барытын суруйан хаалларбыт киинин буолар киниттэн бу биһи нэһиликке өлбөх үлэни ыытта биһиини холобура бу культура киинин үлэһиттэрин, бибитик үлэһиттэрин өлбөххө үөрүттэ диэххэ, оннаттан Бу кэнники сылларга биэс сыл устата алтыһыныллаатибит Михаил Григорьевичтыын оттон ол куоракка холоро кыһынын куоракка киирэн бэйэтэ киирдэҕинэ бэйэтэ наар куруутун ыҥырар бу үбүлүйдээх сылларынан да буоллар араас тэрээһиннэр нэһилиэккэ тугу ыытыллыахтааҕын барытын сүбэлээн амалаан тугу гыныахпытын сөбүн ханна кинигэ такыахтааҕын, өссө тоҕо итэҕэстэр баалларын барытын чөл баата сигили быһаарсар этэ эбиппи. Ол курдук оттон бу кинигэбитин саҕалыахпыт иннинэ 2019 сыл кыһын куоракка ыҥырбыта. Оттон кэлэр сыл бу 2 сүүрбэ сыл үбүлүөйдээх бэлиэ сылынан бу түмүктэнэр эбитти. Онон бу 2 сүүрбэ сылы көрсө туох бэлэмнээх туох үлэни ыытаары сылдьаҕытый диэн ыҥыран сүгүрһэ ыҥыра сылдьыбыта. Онно оттоннаан бастаан биһиги кыайыы тоон биэс сылын көрсүөт туох үлэни былааҥҥытын илдьэ киирин диэбитэ. Онуттан примерно былаан оҥостоммут киирэн быһаарсыбыппыт. Оннуттан бу инники кинигэлэригэр оттон биһи олохтоох бу автордарбыт даҕаны бу Баһава Николаевича Конешков, сэрии бэтэрээннэрин тустарынан, Мороҕо олорбут ытык кырдьаастарбыт тустарынан өрбөх кинигэлэри таххыбыта. Онон бу тыыл үлэһиттэрин уонна сэрии оҕолорун улаханнык ханна да ахтыллыбакка сылдьар диэн буолбута. Оннуттан сиһилии барытын сүбэтик түмэммит, үлэлэһиэҕин диэн бэйэтэ этиитин киллэрбитэ. Оннуттан Бу былырын икки тыһынчы он тоҕус сэтинньи ыйда үлэбит нагалааппыт. Былааммытын була балаҕан ыйгаламмыппыт. Оннотон биирдиилээн чэ маннык былаан кинигэ хатта оҥоһулуохтааҕын барытын ис барылын барытын бэйэтэ көрдөрбүтэ. Оннотон уже хагалаабыт этэ. Оннотон биһиги ахтыыны хомуйан үлэлээн бэйэҕитин хамыһыйата тэригин нэһилиэккитиэр диэн онно кэлэ охсоммут манна хамыһыйа тэрийэн олохтоох музейбытыгар мустан олохтоох музейга туох хаалба материаллары баартан хомуйан урукка хаалбыт альбомнары ахтыылары мунньаммыт дьон хас сыллаахха төрөөбүттэринэн тыл уонна сэрии оҕолоро диэн арааттааммыт муспуппут ону таһынан биирдиилээн тыл бэтэрээннэрин оҕолоругар тахсаммыт ыйыталаһан дьоннорун күөлэктиир кына хаацкалар эни муһан барбыппыт. Оттон киниге таһарыыта диэн оттон дегинен улахан сүнкен улахан сараттан тахкар диэххэ оттон Михаил Егорович олох түүнөрү күнүстөр олорон үлэлээн бу киниге иннин түмүгүн барытын оҥорон түмүктээбитэ онуттан бу хайын барыан эрэ иннинэ олох кытаатан дьэ олох бу кыһын олох хаан да таһаарын диэн бэйэтэ тон этэн барбыта оттон баҕа санаатын барытын бу кинигэҕэ туох киириэхтээҕин бүтэһик үлэтэ буолан олох туох баар сыратын барытын биэрдириэх ону тэҥэттэн оттон бу манна дьиҥинэн бу кинигэҕэ

Маны хаһыкка до туспа духайдар гынан таһарыхха диэми сүгүрһэммит хоркотун көҕүрэтэн, оннуттан ахтыылары бу дьон-сэргэ көрдүн диэммит ахтыыларын таһартаатыбыт. Ахтыыларга оттон бу аҥаардас это бэчээттии да олорон холобура киһи холобура хайаналар бу кырыыта кырдьаҕастар барахсаттар уку кэмҥэ таһаатар бу бэйэлэрэ ханна төрөөбүттэрин анна хайдах үлэлээн ааспыттарын, хайдах олоҕу олорбуттарын барытын хорохтор наһаа сүдү сиһилии уһуйбуттар, хорохтортон аҕыйах тылынан да буоллар хас сыллаахха төрөөбүттэрэ кытта баарбытын ичаҕа сүүс сыл хас сыллаахха төрөөбүт дьоннор ахтыылара кытта баар. Онон эмиэ интэриэһинэй холуура. Оннуттан ыар кэмҥэ бу сэрии ыар кэмигэр Өрбөх өрбөҕү тулуйан кэлбит дьоннор буолла дьэ онно холобура эдэр ыччаттар бу бу кинигини хайан да ааҕыктарын наада биһи бу хос эбээлэрбит эбээлэрбит эһэлэрбит маннык кэми тулуйан ааспыттарын хас биирдии киһи олохтоох дьон хайан да билиэхтээхтэр диэн оннуттан биир бу биэс устата биһиги Михаил Егоровичтыын

Чопчу бу холобура маара сиригэр-уотугар киһи кэллэҕинэ, маннык ханан кимнээх дьиэлэр тургуттара биллибэт этэ буллаа дии. Онуттан олох турунан бэйэтэ карта оҥорбута. Ханнык бу нөмердээбитэ хас биирдии дьиэни. Ханан кулууп турбута, ханан сельсовет турбута, тэни чыста барытын бэлиэтээн ханан суол иис баара ханнык өлүччэҕэһэ дүрү этибитий диэн күөллэрин кытта барытын ыйан дьиэлэригэр ханнык ыаллар олорбуттарын хас биирдии ыалы барытын нөмөрдөөн сүбэти хуруйан биэрбитэ Ини болотто бу кинигэме киллердибит. Олорду кинигелерин дьиэлерин бэлиэтээн туран. Дьиэлерин бэлиэтээн туран. Оннотон берегин уже көстөр, ханнан олорбуттара, кимне ханан олорбуттара уже көстөр болады. Уонна биир улахан үлэтэ тобу мэмиэхсэни ыйга кэлэн ити нэһиликпит үс сүүс сылыгар аналлаах стендete кэлэн турда. Бу бырайыгым боллагына эми икки сыл курдук оңорда. Икки сыл иккитинчи унаҕас сыл түмүгэр маны ылсан үлэлиэххэйин диэн эрдек бите сөбүл сквер тутуллуоҕуттан Манна биһиги нэһилиэкпитигэр нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ оҕо-уруу бары көрөннөр эдэрчаттар көрөннөр билиэхтээхтэр. Бу үс сыл устата туох барыта хронологиянан ыйыллыан наада диэн эппитэ. Бачча ханнык буолбута, бачча ханнык буолбута киһи хараҕар холобура сыппыра түргэнник хатанар диэн Оннук оҥоруоххайын диэн эппитэ, оннуттан бастаан эскиверга диэн буолбуппут, онтон музейга хайаабда оҥорбута. Музейга киирээти кытта хайаан да оннук истиэнэ баар буолуом наада диэн. Онтукатын биэс кыһын киирэ садьыыппытыгар уже бэлэмнээн хас биирдии тоһоҕотугар, ньалбааныгар тиийэ Туох маннык основалаах буолуохтааҕын ол стендeni барытын бэйэтэ оҥорбут этэ. Маннык туохтаахтар эйиэгин аһа уруйдаан бэлэмнээн олорор этэ. Онно тон хас ханнык сыллар үс көрүҥ туохха араарбыт этэ? Үс үс сыл устата холура историяны барытын чөбөтө кэччиктээн оҥорбут этэ. Онно ол ыйылларынан биһиги оттон музейбыт иннигэр

дьоннор дьон-сэргэ кэлэн көрөлөрүн курдук скамейкалаан игин туруордулар. Онтон эмиэ биир үчүгэй үтүө дьыалата бэйэтин санаатын бартын толордубут диэххэ. Онтон Михаил Егорович Петрова махталбыт муура хохпаллаа дии. Оннук уонна tuy маннык үтүкэннээх киһи биһэ бакпытыгар кэлэн олорон өрбөҕө оҥорон нэһилиэккэ өрбөх үлэни ыытан Тэйдэр ыччаты хамсатан, тула хэргэҕэ элбэҕи биэрдэ диэххэ. Ото ди стендаҕа таайан аастахха стенда материалдар эти нөрүктээйи үйэлэр кирбиидэригэр диэн кини кинигэтэ Михаил Егорович Капитонов эмиэ оҥорбут кинигэтэ ити кинигеттэн информациялар ылылланнар ити хронологиянан оҥоһуллубуттара. Ону баһаалыста дьэ ити школаҕа бара кэлээ Ити оҕолорбут көрдүннээт дьиэмбит ити стадиоҥҥа туруордубут. Бу тугу стенданы Ньуруктэй нэһилиэгин дьаһалтата эмиэ салайан, үбүлээн оҥоттордо. Онуттан бу кинигэҕэ өссө эргиллиэххэйин кинигэбитигэр. Бу кинигэҕэ бэлэспит дьоннорун туһунан баһаалыста кыратык ынтатан аһарара. Холобура бу биир эрэ киһи үлэтэ буолбатах, быһыылай комиссия бу нэһилиэкпит дьоно үүрэн-көтөн оҥорсубут кинигэлэрэ. Күннээх үлэлэстилэр. Бу кинигэтэн элбэх киһи үлэлэстэ. Ол курдук эн бастаан те хамыйартын тэрийэн бараммыт манна школа үлэһиттэрин, уонна детсадтарбыт үлэһиттэрин, олохтоох библиотека үлэһиттэрэ, кулук исписэлистэрэ чыстабары түмсэммит, ахтыылар ахтыылара бартын үллэстэн, бэчээтин үлэтиэн күүскэме буоллулар. Оннуттан хаацканы көрдөһүүгэ биирдиилээн дьоммут, кырдьахтарбыт бары барыларыгар тахсаммыт кинилэртон көмөлөһөн бу маннык сүөйүттээн диэн кинигэ таҕыста. Оннуттан бары махтаныа диэбит бу бары көмөлөспүт дьоннорго, манна бэчээтинэй үлэтэ буоллун, биирдиилээн араас вопросто үөскүүлэр этэ маннык булууга-талыыга сүүрбүт-көппүт дьоммутугар аха махталбытын тиэрдэбит. Ото бу, бу история хаһан да сүппэт, өлбөт сүппэттин туһугар үлэлээбит Михаил Егорович Капитонов биһиги өйбүтүгэр, сүрэхпитигэр куруук баар буолуо. Манан биһиги бүгүҥҥү биэриибитин түмүктүүбүт. Күндү дьоммутугар чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, уһун үйэни, ыраас халлааны, дьолу, соргуну баҕарабын.